ee eh, míatɔ mele bɔbɔe ɖe o mele bɔbɔe ɖe kra o Eh, miatɔ ŋkɔ nye ne folu mɔ enye kewo ka yɔna menu ka mi zɔ kɔkɔe. Eh, medo ŋugbe na eviawo be míaƒe duwo me alo míaƒe tourist site woe. Mía ŋutɔwoe a promote yi ya wòa nyo alo mía ŋutɔwoe a ɖe fia amewo aƒe amewo alo nya ka. Woa nya be nanewo le voted dzi na ƒe. Edɔ ya ɖeko dze egɔme pɛtɛkue ke. Ahan. Eh, me va ke dzi. Ke dzi le keta ƒe ŋgɔgbe, ɛhɛ, ne wonye ame ɖe hɛ le keta alo wova keta kpɔa, ne etso le keta yina ɖe afia ɖe nyigba, efi mi hɛ afia ɖe nyigba to le, ya de nu mɔ to le ɖe ahan ke dzi. Efi ma hɛ e politicians wo claim be yewo le report wɔ na mi le. Me va du ma me, wole yɔ be ke dzi. E me va ma kpɔ ɖa be ɖe atsaƒu xe le Volta region ɖe. E leke wo le? Leke atsaƒuɔ le? E mía me ke mí wo le gɛ. Míyina eh, Labadi Beach-o, Labɔni Beach-o, va nɔ ga gbogbogbò xe le fi mi va nɔ eh, eke, eke ƒuƒui ɖeɖewo ko kpɔ. Mekpɔna eh, eh, afali go kura le woƒe beach dzo. Ta nya ŋutɔ míva be míkpɔ ɖa be ɖe ne mi compare eh, woƒe beach kple míaƒe beach ɖe, leke wole, nu kawoe le Volta Region. Mi dze gɔme tso ke dzi dzi. Aha, ne mi dzo le fi mia ka yi ɖe du bubuwo me. Ta ne wole mia kpɔ ɛɛ support vi ɖe xe nya le osi kɔa ta a kɔ kpe ɖe mia klo sube esia yi xe mi nya ɛ se du ɖe me ƒe ŋkɔ kɔa mia yi. Mi na mi zɔ te ɖe ɛɛ aƒua to ne mi kpɔ nu ka kple nu ka woe le aƒua to hã. Aha, mi kpɔ aƒua la gbã gbɔ.

Oh, miatɔ afuɔ to eke lo. Eh, afuɔ to eke. Eh, ne wòlé ŋku ɖe afuɔ, akpɔ be eyawo le ƒoƒo nyuie ɖe. Nye menya ne mi le nye ƒe gbeme se nyuie ɖe o, elabe eyawo le ƒoƒo nyuie ɖe. Ne èlé ŋku ɖe afuɔ to, akpɔ be edo vivivi ɖewo le afuɔ to. Akpɔ be edo viviviwo, abia ɖokuiwò se be, Nukawoe Eŋɔ do ɖe afɔ to hã ahan. Mía tɔ mí nya nukae eŋɔ do ɖe afɔ toa? Nebe sisi o, aga ca wli wli wli do tso etɔ me lo kpɔ aga ca wo ɖa. Aga ca wo sɔ̃ ye wo mi do va ahan. A kpɔ be ne o le ŋku ɖe afɔ to pɛtɛ a kpɔ be aga ca vivi viwo do. Wo sugbɔ ɖe afɔ to zã. Wo sugbɔ ɖe afɔ to zã. Etsɛ ɖeko le mimli. Etsɛ le mimli. Ne o le ŋku ɖe fi xe me le pɛtɛ a kpɔ be aga ca viwo sɔ̃ Gãtɔ ɖeka ɖe klaki le fi. Gãtɔ ɖeka ɖe klaki akpɔ be kpɔkpɔ kpɔkpɔ leke wole du ƒu ɖa, kpɔ leke agatsaviwo le du ƒu ɖa. Ahan, agatsaviwo. Ta yawo sɔŋ eɖe do ɖe aƒua to. Yawo sɔŋ eɖe do ɖe Kedzi ƒua to. Ne èlé ŋku ɖe aƒua to tse akpɔ be e afaliwo yɔna nɛa? Enu ya xɔmefɔ ɖe afalia? Afalia. Se leke wole ɖiɖam. Makɔ be akamea gblɔ na se leke wole ɖiɖi ɖa. Ahan, afali. Míato afã lé wònye woyɔna nɛ keŋ hã. Ne wolé ŋku ɖe akpɔ be enya kpɔ fãi ya edo vi ɖewo tse wole fi he wa ne wokpɔ chain ɖewo ke ate ŋu kɔ chain ɖewo kɔ de eme alo akɔ ka viɖe kɔ de fi le koa akɔ aku kɔme le fi ko ewɔ nuka ewa abe e chain wonye wode ene ta meka hiã kura be kokoko be naka va ple dzonu o. Ne wonya kpɔ nuya wotɔŋgbe ɖo wobɔ ɖe fi zã wobɔ ɖe fi zã ne wonya kpɔ nuya wotɔŋgbe ko eka viɖe ko wadi ko akɔ ti ɖe ŋu koa. A, ewɔ nui. Edu yɔ bete kpɔ mi le la ƒoɔ to bete nye Agatsa alo Agaza. Ẽ, agɔtime kpɛtɔe tɔ be Agaza. Ya ame ɖewo tsɛ woyɔnɛ be Agatsa. Ame ɖewo tsɛ be Agalã. Ya woe wuliwuliwuliwuliwuliwo woe va wɔ nuka? Wova va ɖe do ɖe aƒoɔ to bete. Ahan, nu ɖeka yi ke awɔ ŋkue nye be ɖe akpa yi le le aƒo ya aƒuɔ le, akpɔ be anyigba vi ɖe koe tso aƒu kpli lagoon, lagoon ya nyemenya leke woyɔnɛ le ʋegbe me o. Ne wòlé ŋku ɖe akpa kemɛ ɖaa la, aƒua kpɔ be lagoon, ahan, lagoon ye le fi ma. Efi mia, edze tsi sɔŋ ye le fi ma. Ey, enu nyakpɔ le ŋuwo te ɖe nyateƒe. Enu nyakpɔ le ŋuwo te ɖe dzi nyateƒe. Ta mina mí, mídzo le aƒuɔ to ne míkpɔ lagoon ɖaa be veɖe nu kawo tsɛ míate ŋu akpɔ le fi mi hã. Míva fi mi kpɔ agatsɔ le xixe ɖe, ahan, míkpɔ be míate ŋu akpɔ abɔbɔ le xixe le fi mi hã. Aha ta fifia midzo le aƒua to. Midzo le aƒua to. Metsi na mi be anyigba vi ɖe koe tso aƒu la. Aha atsaƒua kple lagoon dome. Aha ta mina milé ŋku ɖe lagoon ŋu kpɔ be ɖe enu kɔ miakpɔ. Ne wolé ŋku ɖe fia kpɔ be lagoon to bete la wodo agɔnetiwo ɖe eto fine. Eto agɔ wodo agɔnetiwo ɖe to. Nyemena no zba agɔnɛ le ready nyemenya ame kae egbɔ gbegbe ya o. Aha. Mo va zu edzre na edua me tɔwo nyemenya tso. Ta kpɔ be wodo agɔnetiwo ɖe fi mi. Efi lé ele vovo na menye atsaƒue ke o lo. Ne wòlé ŋku ɖe ekea, ekpɔ be menye atsaƒue o. Eke wɔ abe eba le eme vi ɖe. Ahan. Ekpɔ be tɔsisi vi ɖe koe wɔ si. Ewɔ si koe tse eme mede o. Eme mede o. Vɔ nyi mage ɖe eme o. Ne wòsu be nyi mage ɖe eme nyi megbɔ o. Gege ɖe eme gbɔ. Mhum. Ne wòdi be yeage ɖe eme, ne wòva ke dzi, ke dzi, etso le ke ta yina ɖe afi aɖe nyigba alo de nua, ele ke dzi, ahan, adze le ke dzi ŋu hafi aɖo fima. Ta lagoon le like ye. Ahan. Lagoon le like ye. Ne wòlé ŋku ɖe ekpɔ be eme mede o. Eme mede ke la, míate ŋu age ɖe eme azɔ eme vi ɖe. Ahan, ma kple afɔ viɖe le agu ne eke. Ta nu ke mie nya kpɔ le nose be eva ke ta alo eva ke dzia, nu ma ye nya kpɔ le ma. Mia ka, mi gbɔ akpa bubu yi gbe, ne wo le ŋku ɖa kpɔ be elɔri mɔ gã ɖe to wo dome, ke atsaƒu le akpa ya, ke e nuɖusi kpa dzia, akpɔ be e, e, e lagoon ye le akpa ya, ahan, ta si gbe wo le mi. Ne ozu be wo le ŋku ɖe lagoon ƒe akpa yi le, akpɔ be ameɖewo nɔ fi kpɔ, Ame ɖewo nɔ fi kpɔ vɔ abe etsia ye ma yi mehɛ etsia va etsia va nyao le teƒea. Aha kpɔ be mía tɔgbuiwo ɖewo va nɔna anyi ɖe teƒe yi wohɛ adze wo ŋu. Vɔ ɖewo ma yi ne wolé ŋku ɖe ŋua, e si yi xe wodi be ne yewo nɔa gbe le teƒea etsi boŋ ka va nɔ wo nya. Aha ame ka ɖe dzi be gbã no be etsia le tukui ɖe la etsia ɖe nona vi ɖe yewo vana. Vɔ no wo menya be ɖe wo me bu tsɔ alo wo menya be ɖe tsɔ me ɖo ma yewo yewo va keke ta ɖe dzo kaka kaka na va kpɔ ko la dze etsia wo le keke yewo le keke ke ɖe le etsia tu. Ta kpɔ be ame geɖewo wo wo dzo le teƒea aha ame geɖewo nɔ fi kpɔ vɔ wo dzo le efi le eh yevuwo va gblɔ be they have been misplaced aha they have been misplaced because eh lagoon ele fu ɖe na wo. Ne wonye atsaƒuɔ ɖeɖe ya mía gblɔ be atsaƒuɔ menye atsaƒuɔ ye misplace wo. Aha, ne wonyae atsaƒua ɖeɖe míagblɔ be menye atsaƒue misplace o vɔ ne wolé ŋku ɖe fi ŋu akpɔ be ɛɛ ɛɛ amewo nɔ fi kpɔ aƒe wodzo. Ɛɛ mía ŋutɔ ɖe ko mizɔ va mete ge ge ɖe ame ɖeke dzi wòkplɔ mí va ava míabia se be ɖewomanyi ame kawoe nɔ fi aƒe etsia nya wo o. Aha, mete ŋu bia wo ha ɖeke o. Ne ɖe míkpɔ ame ɖe ne ɖe mídze ame ɖe dzia míabia ame se be ok ame kawoe nɔ fi aƒe lagoon ele wo le ya wosi dzo le teƒea Ke ame mawo ɖe, government ye na wo teƒea alo ya ŋutɔ koe di teƒe na wo ɖokui alo du fia yae di teƒe na woa? Aa, ŋkeke bubu míava, ne ŋkeke bubu ne mí gakpɔ ga ne mínya va kɔa, míana woakplɔ mí kɔe. Ɛ, ne wolé ŋku ɖe akpa ke ŋu akpɔ be, ɛ, three story building, xɔ ɖe le fi. Hm, cameraman, míte ɖe fi mi ne míkpɔ ɖa. Akpɔ be a, exɔ ke le fii, akpɔ be ele atsiaƒua, atsiaƒua me le akpa kemɛ ɖaa. Akpɔ be exɔ ke le fii, dziƒoxɔe, dziƒoxɔ ƒe amedada ɖe dzo woame etɔ̃e. Cameraman me kɛdzi be fourth floor alo third floor eke. Gake ne wolé ŋku la kpɔ be exɔ yi to kaka di eke eya ƒo di efi pete va zu desert. Eya ƒo di va mi eh, exɔ pete. Aha. Eya ƒo va mi xɔ pete ta míate ŋu anya be menye exɔwo kɔkɔme eke o. Exɔ ke menye ale wòkɔkɔe ke ne wozu be efi nye first rector alo efi nye eh, xɔturu anyi me ka ɖe edzi be exɔ ke wokɔkɔm eke o. Gake ne le ŋku la kpɔ be exɔ dziƒoxɔ dada ɖe ƒe dzoƒe wɔme etɔ̃e, dada ɖe dzoƒe wɔme etɔ̃, ya eke eya le ƒoƒo dii, ei, va fi. Ahan, enu yɔ me va fɔ le afɔ tɔe ke. Dada ɖe dzoƒe wɔme etɔ̃, ya e, eya ƒo dii, eke kaka dii, eke mi xɔ kaka dii, eke wɔ nu ka, eke va kava xɔ pɛtɛ dzi ta. Ne kpɔ kpɔ be e, nyemenya ne sukuxɔ ye be, gake be sukuxɔ ye kpɔ leke wodidi ɖa. Ahan, kpɔ leke wodidi ɖa vɔ ne le ŋku la kpɔ be Efi eh, ʋɔtru gãe, xɔmɔnue ke, gake ewɔ nu ka? Eh, eh, eme lɔk. Akpɔ be fi mi ya menye abe fesre to gake eke eke mi di nye ŋutɔ mage ɖe me makpɔ ɖa. Aha, eke mi di. Nakpɔ ne wòzu be ɖewo wɔ kantsi ɖe fi kle like eh, ne ɖewo wɔ kantsi ɖe fi si gbo le mi efi le ele ke dzi. Aha, ke dzi. Ke dzi ete ɖe keta ŋu ne wòtso le keta yina ɖe afia ɖe nyigba. Exɔ be te bu, eke sɔŋ koe mi xɔ. Ne wo me de ɖe dzi, ne wo me va ɖe, ne ame ɖeke me va fi va ɖe fia o, ma nya o. Ahan. Wɔ ɖe ma ya kpli ame ke mi wo pete wo nɔ wo ƒe duwo me promote. Wo ma va fi o, ke dza mia ŋutɔ mi wɔ na mia ɖokuiwo. Kpɔ la, eke koe mi xɔ sigbe lo. Ne wo se be etsi, ne wo se be etsi mi exɔ kple wo be flooding, ne wo se be eke tse mi xɔ ɖe, sand, sand nu ka? Sandin, ok. Aha. Takɔ be exɔ la ke kamera ma geɖe fi mi kpɔ ɖa. So xɔmɔ nu mi mi to si gbe lo. Xɔmɔ nu mi to si gbe. School xɔ la ke. Ta 1602 around 1602 eh JJ Rollins et srɔ̃ enɔ nu fia mi. Exɔ ke mi mi nɔ ke. Dziƒoxɔ dada ɖe dziƒo me tɔn etɔn le ke fourth last floor ke. Ake no kpɔ fifi akpɔ be esɔ kpli anyigba. Aha esɔ kpli anyigba. Ta eke sɔn koe emi mame ɖeke va ku ke va wɔ nu gake wova ke vɛ o. Eke sɔn koe mi eƒo ya kaka dii. Ne wova gbɔ be ele atsaƒua to, atsaƒua to ewɔ nu ka ya teƒeɛ le. Ta esi yi ke nu yawo pɛtɛ dzɔe na be ame nu ka meka ɖe edzi be wo abandon alo woɖe asi le teƒeɛ ŋu. Woɖe asi le ŋu na eya alo eke be ne wɔ nu ka ne va take over. Eh, míatɔ afɔ to ko mi le mekpɔ dzo haɖe ke o. Ahan. Eh, ne lé ŋku ɖe akpa ya akpɔ be eh, tɔdziʋu ganganganganwo ɖewo le afɔ to. Ehɛn, meka ɖe edzi be eya ale ye woho le wololo nenema nye meka ɖe edzi be eh, etɔ dzi alo elã ɖe ƒe wokɔ na tɔdziʋu ya wokɔ yina o. Meka ɖe edzi be ɖe wokɔ yina ɖe etɔ godo alo teƒe bubuwoe. Eh, ke meva tɔtoa mekpɔ elã ɖe ƒe agbadze. Míawo ŋutɔ míenya be tilapia alo akpa ŋutɔa, aŋlɔtɔ be akpa, Ɛɛ, míaƒe dometɔ tilapia ko alo etɔmelã koe akpa ye lã míyɔna nɛ alo fish ko míyɔna nɛ. Ɛhɛn, akpa míyɔna nɛ. Ɛɛ, ne mílé ŋku ɖe eme akpɔ be mela mesɔ kpli tilapia ƒe agbadze o. Et eya etri fain ta mina mate ɖe etsitsiawo ŋu koa tsitsiawo le fiya koa mate ɖe wo mabiɔ se be ɖe elã ka koŋ ƒe etsroe tri nenema hã. Ke nukawo ke wowɔna aƒe mikpɔe le. Afɔ to nenema hã ta mi na mi teɖewo ŋkɔa ne emi a e me ɖeko ma ɖe funa olo emi le zɔzɔ le afɔ toa mi kpɔ be e nu ya ƒe tsro me nya ga akpa ya gbangba gbangba elai elai elai ekpe tsroe ma oh vɔ eya me ɖi abe tilapia ma ho ƒlɔ na kra o ɖe

Amutɔ ya woyɔna be tɔkɔ. Tɔkɔ. Ya ɛ- aƒutɔ ya woyɔna- Aƒui nye yi. Ta aƒu dzi wotso. Ye eka vava nɔ. Ok, míkpɔ fifia la be wogbɔna eh, wome womena be eŋua ɖi go o. Eŋuaɖigo. Hafi amewo le ɖiɖi le eme o. Vɔ akpɔ be amea ɖewo ko wo- wodzo le eme ƒu tsi kɔ va. Yeah. Ya efia be leke eh, eh, eh, akro ma alo tɔdziʋu ma ɖeɖe ɖo lo akpa ya ta Ame yi ƒe lolɔ ta mete va ɖe gota, wohe ɖe gota enumake o. Vɔ ele ele level bubu me. Okay. Eyi ke wohena ɖe gota hã li. Hafi xe yi ke xemea la, woda etsia dzi ko wonɔna. Etsia dzi ko woanɔ.
Ee, ke dza wode se ne etɔ. Ye ko woahi gbɔsusu me edua dodo ge ɖe eŋuti. Gbɔsusu paa hafi woate ŋu ahi. Woate ŋu ahi. Teƒe ame yawo tɔ ame yawo wonɔ emea ƒe wokɔ va ƒiƒe la, womate ŋu kura womate ŋu womate ŋu ahi o. Mɔmɔmɔ ɖo afia ɖe ko.
Ta fifia la, mekpɔ be ame ɖeka, ekpɔtɔ ame ɖeka ɖe tɔdziʋua me ye wòka gbɔ kɔ yina ɖe dzie gbe ɖa ɖo fi kɔkɔ yina. Yeyina
eka da ge nɛ, yeyina da ge ɖe tsia dzi. Teƒe didi ƒaa yi ke be ye tsiaƒua gblẽ hã mate ahi vɛ gota o. Eye teƒe didi ma ye eƒua, etsia ƒu ge tso. ava go ta. Efia be eyina ɖe eh, makɔ efu gbekɔ tsa kekɔ efia be ava paki ɖe atsiaƒu ƒe teƒe ɖe. Dzea ɖeka ƒu tsi agbɔ. Kaka dzea va go ta.
Oh, nice one, nice one, nice one. Tell me your tongue, but like, ame ɖewo ko ɖo ɖo fiana ame koe alo. Ee, eŋu nye ne sɔ srɔ̃ ge tso ɖevi me. Mm. Ba ayi ne la la fifia fia me ka ji be nye mu enye ŋutsi tso mu. Mm. Me ka ji be nye na ke tso mu. Ah, wow. Eh. Fifia fia yo fia ma. Aɖe fu. Efu ɖe ge. Mm.
Evɔfɔ ge yi ke me te nya ge hã. Eh la be ale yi ke me kpɔ ba mo o jo to teƒe ma ge ɖe tɔ me. Eh, Miawo aƒu amu ele miawo mia gbɔ. Ta Eh. atsaƒu ya nyime te lɔna be Amu ma. ya ta jete.
Mm. Fia ɖo ko nye ʋe. Mm. Ya zɔzɔ ge me faa. Fio nye ʋe ayi ko na ku tsi via ɖe le. Afi ya godzi ya ya gota afi ma godzi va ɖia mo ro. Okay. Afi ma koe ata dze te le ma. Mm. Bɔ eɖo na te ma ro ame te te dze gla afi ma. Ei. E ya be fle fi ya efua mi ma. Emie. Emie.
Okay. Emie le go ma. Da distant via re ko na ga zon ko ka dze chi. Okay. Menye chi wo fo ko ma ro. Ma te me ro fun.
Yo, akpe. Míaka zɔ ɖe ŋgɔ akpɔ be nu bubu kawoe li míaka ta kpɔ hã. Eh, ɣe me va ke dzia me kpɔ be wodzra teƒe ɖewo ɖo le aƒua to. Enye teƒe ɖewo yi ke ne wozu be eva be ava kpɔ le yi ke eh, dzɔdzɔme eh, nuwo le vo ta ɖe dzina. Ne eva ke dzi le fi ne eva tsa le aƒua to vɔa teƒe le koŋ ya ata va nanyi Wodo agɔnetiwo. Míaƒe dometɔ mígblɔna be agɔnɛ, agɔnɛtiwo, tiwo ko wokɔ nɛ zikpui ɖewo kɔ da ɖe wo gɔme kɔa, ẽ, anɔ, anɔ nu, ano deha fafawo, ano tɔdziha fafawo akɔ ŋka, akɔ fa dzi na ɖokuiwò. Ta nye medi be mage ɖe wo dzi ne míbia wo be ɖe, e, teƒeɛ ƒe ŋkɔ ɖe, e, eka yie wodze gɔme. Ke wɔna kawoo nye wowɔna le, e, beach alo atsiaƒuɔ to le fiya kɔa? Ke ne woagblɔ na mí. Eyo, enya dowoe zɔna alo ado woe zɔna? Be la ƒe me va ɖe. Ee, nyea do zɔ. Eyo ke do zɔ na mi do.
Ƒoluma wo zɔ. Eyo ewe le megbe. Mekpɔ na wò zi geɖe ta do dzɔ na be gba nye kple nyi do go. Akpe kaka. Ee, mekpɔ le na wò ta. Ye mekpɔ mu ɔkɔ menya be o. Oh, melu mɔ ye ma. Ee. Kɔ. Enya kpɔ. Akpe wo zɔ. Yo. Mm.
Ee, he mi va mi kpɔ be teƒe ɖe le fi. Wote bla na ŋku dzi le fi fine.

Beach Resort ele yeah. Kedzi. Kedzi Agɔta. Agɔta. Mm. Akpe efia be Kedzi edu vovovowo le na Kedzi. Eh, mi tso afia o. Afia Kedzi Agɔta. Agɔta. Mm. Ok, akpe.
Eh, he ozu be efi nye Eleme Beach Resort a. Eh, wɔna ɖewo kawoe mi wɔna le fia ɖomayi beach geɖewo lia wokute gblɔ ne bo saturdays like this ya wowɔna nu ya le ekɔsira gbɔ wɔna nu ya le mi de wɔna ɖewo tome he mi wɔna le fia. Ezi geɖea mefu be ase Eleme Beach mm. Resort ƒe ŋkɔ gake ha ŋutso be le woƒe ŋuƒoƒo ma mese mia ŋkɔ kpɔ. Okay.
Eleme Beach Resort le futsia ŋu afi ya alo eƒua ŋu afi ya. Enye beach yi ke eh, amewo lɔ vana pa elabe míwɔna program ha vovovowo le afia. Ok. Eh, mi dze gɔme miawoe dze gɔme kple chief one ƒe show chief one kple kini adjafinga kple stage wo. yawo bɛ to va fia kpɔ. ee wɔwoe mi kɔkɔ wu teƒe ya ŋui ta ena be teƒe ya va xo ŋkɔ exɔ ŋkɔ mm, ee ta ni tsɔ ya ko mi dze egɔme ok. ale be mi dze gɔme twenty twenty tu ya. Alright. 2021, 2022 ye mi dze gɔme. Ta magblɔ be mi li fia mi wɔna wɔnawo fuu abe uh, every weekend show. Okay.
Huh. Gake for about a month and some few weeks a mi cut show for now. Okay. Ne mi akɔkɔ ro na Adzra teƒe ɖewo teƒewo ɖo. Kple susu be eh, normally a Easter program. Ete ŋu bash le fi paa. Yeah, Easter program ma.
E- Easter mi kɔ dze gɔme ta zi geɖa Easter Easter. ela mi kɔ na Mm. artist kple tɔwo program so yina dzi. Okay. Ta mi wɔ asitɔtrɔ wɔm le teƒea kple susu be afi mia ga revive miaƒe program so wɔwɔ. Mm. Ta magblɔ be Eleme Beach Resort ya ame geɖe nɔ sesem eye fol mɔ me si kpɔa ekoe ya ta kpɔ be miawe eyo akpe agere mia dzi akpe eh nye ŋutɔ kra ne medzɔ na ma xɔ miaƒe number kwa so so edze be at least edze ma fana mi wɔ comedy night ro le fi kpɔ be leke miakɔ yi zɔ ɖe ŋgɔ ha eh ko wa be miawo mi nɔ fi E, miɔwoe nɔ fi teƒe didi ta. Mabia nya ɖeka ve ɖewo ku ɖe e, aƒua to. Ne lé ŋku ɖe ŋgɔgbe akpɔ be ekpe ɖewo woƒoƒu ekpe ɖewo ɖe aƒua to ɖe amewoe paki alo dzɔdzɔme ye wɔe nenema. E, magblɔ be e, fia eƒu míaƒe Mía tɔgbuiwo ƒe xɔwo le tsaƒua me gbã. Ok. Gake tsaƒua me nu sesẽ hã. Eva na be egbẽ exɔwo, dziƒoxɔwo nɔ ke dzi afia, menye mm. eh, du dzi o, nye afi o. Gake tsaƒua va gbã wo kɔa, ekɔ wo kɔ yi ɖe inside. Ke afi ma ye eh, dziɖuɖua alo eh, gavimɛnti va be Ale katsa fɔ mi edua gbã mea la mi konyi fa ne dua. Mm. Fuma yewo va wo civil defense. Wo yɔna xe ya mɔdo ya ke wo kɔ yi ɖe eh tsaƒua eh, ma be sea defense. Sea defense okay. Kple susu be ne nye be tsaƒua gbɔna kple ŋusẽa ne va ɖɔ fia kɔkɔ eɖi. Eɖi ɖi kpɔtɔ. Ke ah.
maga va ɖe fu ne dua kpɔtia ke kpɔtɔ. Ta magblɔ be eh, kita sea defense ƒe dɔ ya wo wɔa. Yenye ya. Ta, ta, ta ne kpo dzogi ɖe sia ɖe mɔdɔ ɖe sia ɖe va ge ɖe tsaƒua ma. Ɖo ɖo ŋu aɖo dze bɔ wo ya kɔkɔ yi ɖe inside. Wa yi me ɖa.
Wa yi ɖe me ɖa. Mm.
Elabe le nya ɛ míaƒe ɛ enya nya ke mi se be. Okay. Ɔva kɔ ne dua nye ŋu nyui na mi hã anɔ mía gbɔ le vota ƒe anyigba dzi ya. Mm. Enye be wo ɛ habɔ aɖo port da gra fia. Mm. Ta ne kpo junction a kpɔ ke be wo de container aɖo wo be yewo xɔ ɖe wo tu fia. Mm. Wo ŋutɔ nya. Enyatɔwo. Ta enye habɔ la wobe ne wowɔe ma. Wowɔe fiafi woadze wobe yewoadze ɔfisiwo gɔme tutui nɛ. Ok. Fiafi wobe yewoadze gɔme nɛ ta ɖeko míanɔ anyi míakpɔ be ɖe. Nu ka adzɔ hã. Ee ne Ah.
wowu habɔ menye ye gblɔm fia ewu shente ye. Ee ta magblɔ be ke ɖeko mía anɔ anyi míanɔ wo si kpɔm be Ɔ. leke evava ge hã. Ok. Nenye be wòvaa anye nu. nyui yi ke adze mía ƒogo ŋutɔwo katã kple vota katã. Ake mi kɔsi mɛ kari be mm. ne ne osu be zandoa ne ele ŋku ɖe wa kpɔ be ata nɔ togotɔ ƒe ɛɛ efa ƒe nuyiwo kpɔ ɖe ata nɔ osu be pɔt va fia ata kɔnɛt kpli togotɔ izili paa. Edi ne le afi ya ya nɔ light exɔwo kpɔ le. eh, afi mi ɖaa mm. medzidzi megadzidzi tsɔ fiɔ eya kpɔ be fi ko le bɔ gbɔ eme eme he mm. akpe ɛ eh, heme zɔ to akpa ya la ƒoa mɛ kpɔ be eh, abe nya yi ke wogblɔ be atsaƒu va nɔ fu ɖe ma ne wolé ŋku ɖe down afia kpɔ be lagoon vi ɖe le fi ma kɔƒe vi ɖe le fi ma vɔ ame geɖewo mele mɔ fia be lagoon eɖe mm. fu na amewo na woamewo ʋu nenema
Tagbãxo va gbe afia mm. eh, amewo ʋu ame geɖe ʋu dzo mm. va agɔta gawoƒomama edua ƒe akpa ye nye yɔna be agɔta mm. afia hã eh, miyɔnɛ be mission okay. ta eh, kedzi mission mission ta fifia yóò nye nye kɔ be edu vi le ɖokui sia ƒe ye katã ɖeka koe gake wonye etɔ etɔ tso mía dome mm. ta ɖo mi ɖo na ʋu tso eh, eh, agɔta hafi ayi ɖe sukua ta ne kpo exɔ ma le afi ma míaƒe old mission a ye nye ma ah, ta sukuu xɔe sukuu xɔ wonye sukuu xɔ wonye fi ma do katã dena sukuu le ma mm. gake fifi le fia ne kpɔe kpɔe be tsaƒɔ gbɛnyi katã Ta na be ɖewo dze be amewo na move tso afi ma. Elabe nutsotsoe mi se hã nye be fi ya va zu disaster area. Mm. Yi ke nye be yewo kɔkɔ akɔkɔ do harbor na mi alo port na mi. Okay. Hã ta magblɔ be ena be eva xɔ dua katã mía si. So ne wova fia wobe yewo tsaƒua yɔ ga ɖe ŋu akɔkɔ yi ɖe eme. Afi wotu harbor. Ɖeko miwo si kpɔm ne wova kɔa. Yo akpe akpe na nume kɔkɔea. Mm. Eh, Eleme Beach, Beach Resort. Eh, miadi be miakɔ miaƒe kaƒomɔ kɔ da ɖe ŋgɔgbe kple sube ɖo manyi ame ɖe le denu, ame ɖe le keta, ame ɖe le aŋlɔ gã, di be ya ge ɖe mia dzi kple susu be ya ya va wɔ program ɖe le fi kɔa, ata ŋu ge ɖe mia dzi kaba. Mi mi wɔna eh eh, program so fún ya okay. ne ame aɖe hã nu ŋutɔ kpɔ mi mi stage nyame stage le afi ma mm. enana be mi zani kɔ wɔna program so ne eh, wedding reception zi ne be yeawɔa atakɔ va fia hã wɔ kɔ ne be afia mm.
kplɔtɔ ta magblɔ be miaƒe namba alo miaƒe kaƒo mɔ enye eh, mm. zero two four one zero two four one

mi va ke ɖe míaƒe sɔhɛ ɖeka ŋu yɔ wòku wɔ numekoko ɖe ne mi ne lé ŋku ɖe eh, video ma kpɔ be eh, tɔdziʋu ɖe tso dziegbe ɖa va amewo dzo le me tsrɔtsrɔtsrɔtsrɔ atse kpe ɖe ŋu lo atse kpe ɖe ŋu ta ɔnya dziʋu gbɔ be te do tso do le ʋɔme ɖe ma. míawo tɔgbewo dzi mi ɖo ta etɔ dɔ ko miwɔ ʋuu hafi nyame va tso egbea ɖo mm. va wo sports ʋuu kɔ eme wo sports ame va dogo university of ghana vɔa ok eye me va dze dɔwɔna kplɔtɔ eme bo ke miava aɖo eh, nane ɖe afia wònye modzaka ɖe ŋu ne mm. miatɔ ta me menye tsi etɔ dɔ nyui ake magblɔ be Xeya me nekpɔ medzo le ƒɔmua? Eh. Ne me de kpɔ o. Ah. Ne brother, ne brother Matthias. Matthias. Ya de alo. Ya ye fa watcha eta. Hmm. Na be eh mono ono experience agblɔ na ma. Yobo mava ne yo yi. Ya ya kpɔ. Nya kpɔ be le ki ma ma kpɔ be le ki tsi. Lekole ha. Ala bono gblɔ be ne yi ɖe tsia dzia eh edzɔdzɔ ge kple tɔwo kɔa. Eh. Kɔ emi nɔ eh Edzakam be o nenye be nyeme meyi ame dzɔdzɔ ge o be nyeme dzɔdzɔ o. Nyateƒe eh. meyi ame te dzɔ. Ok. Ta mafia be tɔ etɔ etɔ fia ye menye. Nakpe.
Yo eh lekɔ ne eh Element Beach Resort tɔwo eke mi kplo mi ƒo nu ta ne eh metsina mi be eh kedzi agɔta le fia ko le.